LPS Heart to Heart with Sia Sangte i thlir tute chibai kan buk cheu a, tun tum The Talk segment ah chuan Doctor Lalrin Kimikhiang te khawmna hun kan nei dawn a, a ni hi Kulikawn Hospital ah Paediatrician in a thawk mek a, tin tun tumah hianin hriselna lam kan hawi dawn a, thupui tur bik hi kan nei bawk a ni, Stop Diarrhoea Campaign, Kawthrelo Do Beihpui, chungchang a ni a, chu mi lam hawi kan zawh bakah chuan hei naupang doctor a nih ang hianin chutiang lama kan hriat tur awm ang te pawh hun kan neih dan a, tir in kan in zawt theih dawn bawk a ni. A hmasa in Phikim Chibaile i hun tha tak min pe thei hi kan lawm em em a, a hmasa chuanin hei Stop Diarrhea Campaign kalpui lai mek a ni tih te kan hria a, a Mizo tawng chuanin Kaw tha lo do beihpui thlakna tih te kha an ni mai ta a, khami chungchang a kha chiang zawk kan sawi hmain eng nge

Mahse khang kha i khang tiang i kiu diarrhea kha chu i dan na ran in kar khat chhung vel te a awt ve tlangpui ta a. Ama rawh chu chawlh kar hnih e aia rei te a lo nih kha chuan in persistent diarrhea te kan lo ti leh ta ni. Tiang khan in a terminology hrang hrang hi a awm ve ta maw? Mahse ngin tuna i stop diarrhea campaign ina i a rawn e target ber chu khami acute diarrhea i kaw tha lo maw? I acute ti mai ang khami ah han Khami avanga naupang ina thihna a lo tawrh a nge ni? Thihna a lo thlen loh nan maw? Khami do beihpui thlakna kha a ni leh chu aw. A ni tak chu. A ni leh, khami kha engtiangin nge a do, khami ka tha lo do beihpui thlak han ti tawp a kha engtiangin nge hun in hman thin a, tin A period a a hun chhunga kha hmuh awm ve a ni tih te pawh kan lo hre ta a, khatiang kha min han sawi fiah sak thei ang. Nia, i hman a hma kha chuanin National Health Policy two thousand nineteen khanin eng nge ni naupang kum nga hnuai lam kaw tha lo vanga thi kha eng nge naupang kum nga zawng zawng India rama mi za zela four point three percent vel kha kaw tha lo vanga thi an ni e a ti a. I khami avang khanin

Eng nge ni? UDNPA te maw? Tiang khanin link hrang hrang kha kan lo nei ta. Khang tiang te nen khanin kan thawk ho a, i chuanin tiang chuanin i khami campaign khami IDCF kha kan lo hmang thin a mahse tunah chuanin two thousand twenty four atang khan maw khami IDCF, Intensified Diarrhoea Control Fortnight kan han tih kha, ih Stop Diarrhoea Campaign tih khan a hming khan lo thlak ta a ni maw? A campaign ang zawng khan an lo bei ta a, tah chuan a hming pawh kha maw a a thupui a thukena kha kaw tha lo ven nan faina leh ORS a pawimawh tih khan ih a enge ni a focus te leh a a a a do beihpui thlak rei zawnga kha an lo ti sei ta a nih chu maw? Anih tak chu. Tichuanin ih. I, khami khan naupang emaw hei puitinga pawh lo ni ta se, tunah chuan lea naupang bik te pawh kha kan han thlur bik ngang a, i mi in i kawchhelo kha naupang in emaw puiting pawn a lo kai khanin eng nge a taksa a nghawng a lo awm dan te leh i khatiang ah khanin a nasa deuh leh nasa vak lo te pawh awm thian kan ring a khami kha min han hrilhfiah la. Nia kaw thalo han tih hianin a inang lo thei khawp mai, a then a then chuanin hei vawi hnih khat lek an an ek ten a kua thalo a an rawn ti mai a, mahse nichina definition anga kan lo sawi tawh ang khanin hei a bu te kan lo ring lo thei lo ta, i eng nge ni darkar sawmhnih pali chhunga vawi li emaw maw vawi thum aia tam a. ek tui ril maw a an ek chuan tih kha a ni ta, khatiang anih kha chuanin a aia tam kha a ni thei a tin luak vak vak te maw khatiang te a lo awm kha chuanin dehydration kan tih kha maw taksa a tui ril tlak chhamna kha kha kha a lo awm vat mai ta a kha mi avang khanin kaw tha lo vei hi an thih chhan ber chu dehydration hi a ni thin ta nih chu maw India ramah pawh i enga tinge sorkarin kaw tha lo do beihpui hetiang em em a a ngaihpawimawh maw beihpui a thlak kan tih chuanin hemi avanga Naupang thi an tam bakah kawtha lo nei reng mai te an lo nih chuan hei ti mai ang ahh eng nge thihpui lem lova maw kawtha lo nei reng mai te an lo nih chuan malnutrition maw eng nge ni chaw tha tlak chham na maw taksa khami eng nge an an kum milpui in a ahh an rih zawng tur ang te va pha lo maw tin an san zawng an kum milpui in a an san zawng han pha lo te maw khatiang ang malnutrition ang chi hrang hrang te pawh kha a lo thlen thei avang khan kha khan in a aia Natna dang leh te kha a lo hring chhuak zel thei a, kha vang khan kha mi kaw tha lo, eng nge ina a nghawng kha a tam em em ta, tin chu ka sawi tawh ang khanin dehydration tui ril tlak chhamna vanga thihna kha a tam bawk a, tin i malabsorption problem te maw hei ril problem te maw tiang khanin thil tam tak a lo thlen thil buaina maw. A ni tikhanin I naupangin ka tha lo a lo neih kha chuan buaina tam tak kha awm ta ni tuna i sawi ang khan chutah tak chuan a enkawlna lam khan hawi ve ta ila engtia lo enkawl tur nge damdawi pek tur ang chi te tin ei leh in ah pawh eng lam nge an ei in anga i kha ka mi kha i eng nge chhungkua a enkawl tu a bik i nu leh pa te phei chuan in an hriat ngei ngei kha a tha ka ti a i inchhung an chenpui ten maw kha lam kha min han sawi chian sak ve leh la. Nia, naupang kawtha lo an lo awm khan hei i kan han i sawi stress duh zual bik a chu maw i IMNCI kan tia i Integrated Management of Neonatal and Childhood Illnesses tih hi awm ta ni. Chutah chuanin i kawtha lo kha i eng nge an an an symptoms an rawn awm dan a zir khan maw leh a nasat dan a zir khan a classify ta ni. Group thum angah khan i diarrhea, no dehydration maw, dehydrate lo, kaw tha lo ho, some dehydration, tlem dehydration nei, severe dehydration, dehydrate nasa deuh, i group thum ah khan a then ta. Khami group hrang hrang ho kha Plan A, Plan B, Plan C tih kha treatment kha lo awm ta ni maw? Plan A ho chu dehydrate lo ho enkawlna, chuan Plan B chu some dehydration ho, Plan C chu Siviar ho maw? Tiang khan Plan A ho kha chu e eng ho nge Plan A anga kan enkawl theih tih kha ih mipui ho hriat atan hian a pawimawh lutuk ta. A chhan chu a then te chu hei chau chhe vek ten in an lo kawl a, maw chhe vek hei ih damdawiin an rawn hruai pawn an an eng nge ih, Venflon han vih dawn pawh a hei vei hmuh theih lo khawp a maw, dehydrate nasa tawhte khan awm thin ta a nih chu. Chuvang chuanin e hei plan e kan han tih kan han tih hnuaia kan enkawl tur ho chu i naupang hei harh tha pangai, harh tha peih maw chuanin eng nge ni ORS te tui te pawh in tha thei maw chuanin hei an han tah te pawn hei mittui te pawh an nei maw tin an vun pawh hei eng nge an mitkhur te pawh tla lo maw khatiang te a ni ta a ni. chuanin i zun te pawh zung tha maw? Khang ho kha chu inah nu ten, nu leh pa ten or a enkawltu ten ORS an pe anga chuan zinc pawh an pe dawn a ni maw? Nakinah kha kha pawimawhna kan sawi leng a. Chuan Plan B kan tih ho kha chu i eng nge anmahni kha hei naupang kha an lo thin chhe tawh a ti mai ang maw? Irritable kan ti ta, an an che hei an cheu ta maw? Chuan Eh. Tin an tui hal bawk a ni maw? Tui kha an duh huam huam tawh, ORS pawh ni se an in huam huam tawh ang maw? Khatiang kha an lo ni ta a ni. Chuanin i an in thei, an in bawrh bawrh thei. Mahse, khang ho kha Plan B anga kan enkawl tur ta, khang kha ORS kha a pek dan bik a kha a lo awm leh ta a ni. Chu chuan Plan C ah chuanin in pawh in thei tawh lo khawpa chau che tawh maw? Ka pawh ro vek, mitkhur pawh te an thuk vek maw, hei ro an ro rap mai ni maw khatiang te, phei kha chu a serious lutuk a, a then te chu an kaih bawrh bawrh thei ni khaw hre lo ten an awm thei maw, khatiang ho kha chu damdawi inah hospitalise direct nghal tawp tur a ni ta ni maw, inah vawiin enkawl ro tih chi kha a ni tawh lo maw, tiang kha a ni ta, chuan chuan ORS in kan enkawl a, phawt a na maw awlsam zawngin chuan zinc kha a pawimawh leh em em ta, ORS kha pawimawh hmasa ber a ni maw, thil dang zawng zawng ai khan chuanin pahnih nahah chuan zinc. i kan han ti ta ni. Zing chu eng nge a tangkaina kan tih chuan kawṭha lo nat zawng leh kawṭha lo rei zawng kha a ti tawi theiin a ti nep thei ta ni. A pawimawh em em ta. Antibiotics te hei kawṭha lo damdawi a ṭhen chuan hei Flagyl ka lo pe a tih an lo ti ṭhin maw a ṭhen chuan O two ka lo pe a tih an lo ti ṭhin ta ni. Mahse khang zawng zawng zingah khanin Ka lo sawi thin chu nu ho bulah pawn nangmah ni thuin damdawi in lo pe dawn a, damdawi in a in lo hruai mai hman thei loh a nih pawhin i zinc te ORS te hi in lo chuh hmasak ber tur a ni maw? Thil dang zawng hi chu secondary maw? Marawh chu in lam panga an lo enkawl pawh khan danger sign te kha an lo hriat ve leh a ngai ta a nih chu. Danger sign kha a lo awm ve leh ta. Hei enge naupang kha a harh tha reng a i mahse, I, a khua te kha rawn sik sang ta vak se maw? A nih loh leh a ek ah ten thi te lo tel se maw? Chuan pum na vak vak te lo nei se maw? Khatiang ang ah te kha chuan in thil hlauhawm kha a ni ta, kha kha chu damdawi in ah lo hrai ang ai maw? Tiang kha I, a awlsam zawng chuan. I, a nih chuan in lam ah khan in, I, in en, nge in lam a in enkawl theih Stage a nih lai ang kha chuanin enkawl in in lama in enkawl mai pawh a vawi lo ta a, hetiang a nih lo kha chuan damdawi in kal ngei ngei tur tihna a ni maw? Damdawi ina hruaipui an ngaih hun kha a enkawl tu ten an hriat ve a ngai, an aware ve a ngai aw, eng hei zawi chhe vek dah ang anga awm tawh maw khatiang te kha chu a nasa tawh a nih chu, mahse hei ORS pawh in tha thei lo luak reng mai maw, luak reng mai te ORS eng anga tam pawh lo nei se an han tulh mahse an lo luak zel chuan awmzia awm thei lo maw Khatiang ang te kha nih kha chuanin i lo hruai vat tur. Aw, a dik chiah hei, an sawi ṭawngkam an lo kan lo hriat ṭhin, dihdam aiin invena ṭha zawk kan tih ang chi te pawh khatiang ah te pawh khanin hei a hnua damna kan beisei leh tho si avang khanin i nakinah i ka ti leh mai ang tih ai chuan kan nghal vat kha lo ṭha hle ni chu te rawh. Chuan a nih leh hemi i kaw ṭha lo do beihpui hak hian engtin nge tunah tak hianin hma in lak mek a tin eng. Chen a rei nge kan pui a nih dawn hei ih nge a hun bik thil awm te pawh ni tih te kan lo hriat a ka tah khan. Nia ih stop diarrhea campaign twenty twenty six ah hian maw ih kha a theme kha ka sawi tawh kha maw kaw tha lo ven nan ORS leh faina a pawimawh tih kha a ni ta a ni hei hi a pawimawh reng mai a maw kut sil fai te hei covid te pawh a lo ni tawh ta tin hei kaw tha lo te engkim mai ah hian ih hand washing pawimawhna hi a lo lang zel ta a, bik takin kawtthra lo ah phei hi chuan a ni leh zual ta. Hei naupang an fate an lo e puat puat a, an lo luak puat puat ta ni. Tah khanin an han eng nge senghawi a tirh, an han tifai vel ta. Khatah khanin hmuh theihin kut kha lo balin hei an ek te an luak te kha lo an lo lang lo mai thei mahse mit a hmuh tham loh. Natna hrik, germs, ho te kha maw? Khami te kha an kutah te khan a lo kai thei ta. Naute kaw tha lo nasa deuh te chu hei an nute an fimkhur loh chuan nute ho pawh hi kaw tha lo kha an nei ve duh lutuk a nih chu maw? Tih a chutiang bawk chuan nu kha kua lo tha lo se naute chu a kai ang maw? Kha kha kut sil fai loh maw? I hmuh theih a bal ni lo mah se hmuh tham lo a natna hrik khami kaw tha lo theh darh tu a kha. Kha kha a theh darh tu kha kan lo ni thei nih chu chuvang chuan Inven kha a pawimawh ta a ni chuanin kan Stop Diarrhea campaign ah chuan thuang hnih ang khan a kal ta maw, phase wise in maw? June ni khat atanga ni sawm panga hi preparatory phase ka kan ti ta kan inbuatsaih na maw? Chutah chuanin hun kan hman dan a chu hei damdawi inah te chuan ORS leh Zinc corner kan lo siam ta a ni. Damdawi in hmun remchang laiah khanin dawhkanah khan tui thianghlim te, no te, fian te, Chuan ORS siam tur te kan chhawp a, chuan Zinc maw kha te kha kan dah ta ni chu mi ina i awlsam taka an siam a, an ei a an in mai thei tur khan maw. Chuanin i chu bakah eng nge eh Anganwadi worker te leh Asha leh Health worker te an bial chhunga naupang kum nga hnuai lam awmna in maw ah khan an fang chhuak ang a, tah chuanin eh naupang pakhat tan zel ORS pahnih leh Zinc kha mi. Vawi khat e e, course khat ang kha maw, ni sawm pali nih chu maw, khatiang ang kha an sim zel tur a ni bawk ta ni. Chuan khatiang enge damlo an an neih te pawn, kaw tha lo an lo awm te pawn a report na tur te a awm ta tikhan a fawr met maw khatiang kha ih a awm ta. Chu chu preparatory phase a ni ta, implementation phase sixteen June to Thirty first July kha a lo awm leh ta maw tiang khan a face wise zel khan a kal ta a ni. Hemi fur in tan tan tir atang a a nasat zual lai ang vel kha a lo ni maw turaw in campaign hun lai ang kha chu i khami campaign hun lai i a i fur kha in neih na chhan ah chuan fur lai hian in a hluar bik ti na a ni em?

Hello. Hello miss, ka sum call hi pay pun nan enge tha ber ang? Eh, sum hlawm i nei chuan LIC policy zinga lak hlawh tak Nivesh Plus policy hi tana tha ber ang. A tlem bera nuaikhat ching hnih sanga deposit tur a ni a, tam lamah chuanin bituk a awm lo a. Kum nga a binin a letin a pung mek a, lukhawng neia pawisa dahna leh pay punna tha lutuk a ni a. Term hi kum sawm atanga kum sawmhnih panga i thlang thei ang. A pun zat hi fix a ni em? A pun dan hi economy zirin za a sawm pahnih atanga za a sawmhnih paruk thleng a ni thei. Pawisa lak chhuah ah hian tax sawi tur awm lo leh nghal a, guaranteed addition i lak belh theih zat a hi kum ruk hnuah three percent in a pung bawk a ni. Life insurance nen in kawp a ni nghal a, policy ah chuan in. A rin tlak lutuk ringawt. Chuan in tin nge ka bawh zui ang. Policy hi Pu KH Lalrinkim a atangin a lak theih reng a, a nih hi. Kum sawmhnih chuang experience nei a ni tawh a. An office hi Zarkut Lalbuai Shopping Complex ah a awm a. I lo bawh zui ngei ngei dawn nia. Aw le ka lawm e aw. Aw hei, ruati an tlak hian maw enge? Ahh. tui, kan tui in tur te a lo thianghlim lo palh tih a lo ni thei. Tunlai anga, tunlai ah phei chuan maw ka sawi duh chu i hei kawngkam ah thil ei tur te lo tam tawh a ni maw i fast food neuh neuh te leh a thianghlim vak mang lo a thil siam te maw naupang typhoid vei te puitling typhoid vei te maw tiang te hi an tam em em ta hei kawtha lo. kan let leh lawk anga i kan kan stop diarrhea campaign ah hianin eng nge ni a zir mi te leh lehkhabu ah te pawh a inziah dan ah chuanin Kawhthalo hemi naupang kum nga hnuai lam Kawhthalo hi ah a tam ber chu ti mai ang maw ih virus vang a ni ta ni khami virus kha a hming a hming chu rota virus an ti ta maw chu chu Kawhthalo thlen tu tam tak hi a tam deuh ber hi a ni ta ni ih amaherawhchu ih tun ah tunlai chhoh ah hian chuanin. Kaw tha lo te rawn kal se, hei thisen te kan lo test ta ni maw damdawi ina kan lo admit chin na te chu typhoid nei te maw tiang te kha an lo ni duh lutuk mai a maw hei hi i kan ei leh in thianghlim lo leh a siam tu te chet thianghlim lo te maw i tin a siam tu te i hrisel na tha lo maw typhoid phei chu carrier kan tih state ang kha awm thei ta ni chu maw chutiang vang te pawh a lo ni thei a tin umm Tia fur ruah tui a lo tlak hian aw tiang ang i kaw tha lo natna maw tiang hi a lo a lo tam ve hrim hrim umm chuan kan hotu te hian in an duang an duang thiam viau a hei ah Ju June July tih chho maw tiang ah khan in an han i ti thin ta maw? Aw, ruah tui tlak tam lai. Kha chuanin i kan ei leh inah pawh kan fim khur leh zual a ngai tih na nih chu ti raw? Ti chuanin Mitchina i sawi ang khanin i naute, naupanga pawh a enkawltute an kai chhawng thei a tiin enkawltute lam zawk kha ka tha lo ve an nih, ka tha lo an lo neih pawn tikhan an kai chhawng thei ve viau i ti a. Khatah khanin hei kut lo fai tawk lo tih angah te pawh a lo ni ta. Hemi ti lohah khanin kan ei leh in atang deuh ber Ber hian a mi kan lo kai thin. Ni deuh ber mai. Hei enge chet chet dan fel lo maw, tui in tur thianghlim lo te maw, tin kaw tha lo mahni deuh phei kha chuanin Hepatitis A maw, Hepatitis A phei chu fecal oral route kan tia a inkai darh dan a kha hei entir nan keimah kha khan a hrik kha lo nei ta ilo lo nei ta ila ei ei vel siamtu lo ni ta ila ka inthiarna ah te ka kut te kha Lo silfai tha lo ta ila maw? Kha kha ka ei in ka ei siam lo eitute kha chu ka kai darh dawn a ni maw? Khatiang ang chi te pawh kha hei kaw tha lo ang ten an rawn eng piap piap a an mahni kha hei eng nge mi liam ang chi ang ti maw? Tiang te pawh kha an awm hman ni deuh kha an maw? A ni tak chu a ni le i nu leh pa ten leh a enkawltu ten maw naupang an enkawl ah khanin i an hriat theih dan tur hmasa ber langsar a ka tha lo a ni tih an hriat ngei ngei theihna ang chi a kha kha mi kha eng nge fimkhur vak lo chi tih an lo nih phei chuan kha mi kha an alert tur ang chi maw an lo hriat tur ang chi kha kha mi kha eng nge niang a lan chhuah a dan hmasa ber a kha. I maw, i nichina ka sawi tawh ang khanin India ramah chuanin Rotaviral Diarrhea kan tih kha maw, kha kha kawtha lo siamtu tam ber a nih vang khan Rotaviral Diarrhea ho hi chu hei vomiting luak maw, luak hian an lo tan tlang pui ta, an han luak deuh bawr bawr phawt a, vawiin engtin an vawiin angah te lo luak bawr bawr ta se, naktuk vel atang ten an rawn i nghal puat puat ta, tin an luak hnem a an ek pawt hi a zing bik ta a nih chu maw, chuan Khang tiang ah tak khan a volume a kha a chhuak volume a kha a tam avang khan dehydrate na chance kha a tam ta nih chu maw taksa a tui ril loss na maw dehydration hlauhawm tak khami eh tui ringawt kha a chhuak lo tui rual khan sodium te kan taksa a hei eng nge electrolytes kan ti mai ta mizo tawng a han sawi dan tur ka thiam chiah lo a khang tak kha khang tiang ang loss kha a lo awm ta nih chu khami loss khan in taksa ah Harsatna dang tam tak kha a lo siam thei ta, paralytic ileus te kan tia, ril che te a lo zawi, a lo tawp, a lo zawi thei a. Tin, lungphu thleng te pawh khan buaina a lo awm thei nei chu maw? Chu chu a nih vang chuanin rotaviral diarrhea hi ih kan target ber a nih vang khan ih sorkar pawh hianin ih eng nge a vaccine ang zawng ten Hma te a lo la ta a maw? I tunah chuanin naupangina vaccine an lakah hian maw thla khat leh chan ve, thla hnih leh chan ve, thla thum leh chan ve, vawi thum maw i a tum thum kha i a ei chi maw i khami rotavirus e vaccine kha an ei tawh ni maw tunah khan an ei vek tawh ta hei zenghrih danna tia an ka kan thlawrh ang deuh khan kha ka ka a thlawrh chi ang kha a awm a nih chu maw. Tiang te kha aw, khang khan in umm. Tum thum thla khat leh chan ve. Aw, thla hnih leh chan ve, thla thum leh chan aw. Khang kha, khami kha an lo lak khan, entinah naupang kha khami an lak avang khan an kua a tha lo dawn miah a lo tihna lam a ni lo a. Mahse vaccine la kha chu la lo ai chuan natna an kai pawn an an vei nep ang. A nat dan kha a nep deuh ang. Aw aw aw. A van tha em. Ani chumi vaccine lak theihna chu khawi hmunah te nen. Sorkar i. Enge i hei sub center ah te maw i vaccine pekna hetiang sawrkar in a a siam zawng zawng ah hi chuan a theih vek ta maw tin private a man chawi a la ah pawh an la vek tho ta maw. Sawrkar damdawi in ah chuan a thlawn a ni em? Aw hei damdawi in pui ang tak tak ah a then a then ah chuan vaccine pek lohna damdawi in te awm ta maw hei entir nan keimah ni kulikawn hospital ah te pawh khatiang ang Eng nge ni, routine immunization kan tia RI maw? Khatiang ang pekna hospital kha kan ni lo ta mah erawh chu a chhak lawkah khanin an pe ve thung ta ni, thla tin maw ang khan tiang khanin i kan kan population kan cater a zir khanin vaccine lak dan zin lak zin dan tur te kha a plan tu ten an plan a, a then hmun thenkhat population naupang vaccine la tur an tlem deuhnaah chuanin an thla khat dan angah te an plan ta tiang khan maw. Mahse, sorkar ina vaccine a pekna theihna subcentre ang chi zawng zawng te subcentre clinic kan tih te kha tiangah chuan a lak thei vek a free in maw. Aw, a nei tak chu a van ṭha ve. Tichuanin a nih leh, i vawi, ni khata vawi thum tuiril a an ek kha chuanin. Aw, vawi thum aia tam. Aw, vawi thum aia tam an ek khanin kaw ṭha lo ah khanin, ka ṭha lo a ni tih kha a hriat theih ta a. Tuiril ni lo. Tuiril ang chi ni lo maw? Ek pangai, ek ek tha pangai a ti tih ang kha. Vawi thum bawr vel kha in thiar ve tho ta se khami nen khan in ngaihpawlh a thei em? Ngaihpawlh tur a ni lo. Chuan in khami ekah khan aw i chu i nichinah khan ka sawi lo maithei a, thisen te pawh kha a lo tel thei ni maw? Thisen te a tel kha chuan dysentery kan ti ta, Mizo tawng chuan santen maw? Kha kha chu a enkawl dan pawh a dang leh daih ang. Antibiotic chungchang te pawh ka sawi lo a, ih a chhan chu Rotaviral Diarrhea ah chuanin Antibiotics kha a main focus kha a ni lo ta, a main focus chu kan sawi tawh ang khan ORS kha a ni ta, Zinc nen khan maw. Mahse Antibiotics pek ngaihna tur chin hi chu khatiang ang enge an ek ah te tui a enge thisen a lo awm ten tih te maw tiang khan khawsik sang deuh deuh an neih ten leh thil dang danger signs a awm kha chuan kha kha chu hetah thu hran a ni tawh. Mahse kan focus ber a kha chu ORS leh Zinc hi aw tha lo. Enkawl nan leh a dam vat nan hianin a pawimawh ber mai, kut fai taka sil nen tih te maw hen wang hring pawimawhna kha ka lo stress duh bawk a ni. A ngaihnawmin a bengvar thlak khawp mai tichuanin a nih leh ka tha lo inven nan leh maw a enkawlna chungchang lampang kha han sawi tai ta kha mipui ten a enge kan hriat tur atana pawimawh leh kan tih ve theih vek ni si ang chi te kha min han sawisak leh la. Umm. Nia Kawchhalo hi chu chhungtin hianin kan vei vawikhat tal hi chu kan vei tawh theuh ang a maw i kan tuna kan han sawi zawng zawng atang khanin langsar ber chu langsar ta ber chu i tihdam aiin inven a tha zawk tih lai tak a kha maw i bazar a man to tak tak a va lei a damdawi va lei ngai lova maw engtin nge kan lo fimkhur theih tur na tur chu maw i tunlaiin hei ruah tlak lai te a nia i Thil thianghlim lo, inchhunga keimahni ina thianghlim taka kan siam ni lo, thil hi chu ei loh hram theih ni se maw? Number one ah chuan chuan a dawt leh ah chuanin pawn kan chhuah in inah kan hawng dawn in maw ei tur siamtu te kan nih phei chuan siamtu pawh kan lo ni lo thei maw? Kan kut hi hmuh theih in a bal lo anih pawh in a hmasa ber ah kut hi sil thin ila maw? Chu chu keini pawn kan sawi ve khang lang in keimahni chhungkua bik te ah pawh hian hei naupang nei kan nia kan fate in la tia ih hand washing hi Kan stress nasa ve lutuk a, pawnah kan han chhuak a, thil eng eng emawni kan va ti ta a, kan lo haw veleh hian hei naute te, naupang te kan lo nei ta, han pawm mai a hma khan kut han sil phawt maw, kut kut kan han sil chuan pawn atanga kan lo haw na nana chuan a lo ung lutuk a ni chu, lang thei in bal lo mahse khang tiang te kha a ni ta a ni. chuanin i chu ei tur chungchangah fimkhur a tha a, hand washing chungchang a lo nia, tui thianghlim in maw kha kha a pawimawh ta. Hei hman ni lawkah khanin heat action tih te kan hmang a ni damdawiinah phei chuan i tunlai nisa ni lum lut khawlum lutuk maw engtin nge kan tawrh daih theih ang hriat, engtin nge kan tawrh dan a nep theih ang tih te kha khatiang nen te khanin hei Eng nge i khang te pawh vang te pawh khan dehydration kha mi khan a lo nei sa thei maw i tiang te pawh kha i thil eng nge pawimawh lutuk a ni ta. Chuanin i a kawtha lo chung changah chuan chu ni chinah ka sawi tawh ang khanin i O two tih te Flagyl tih te khatiang antibiotics lo chuh hmasa ber lo khan chhungtinin, Campaign lai a nia, an bialtu Asha leh health worker ten an tlawh anga maw kum nga hnuai lam nei phei chu maw kan lo nei lo a nih pawhin kan sub center ah engtik lai pawn a thlawn in lak tur a awm reng a ni tih kha hriat tur a nia i dawra lei ngai leh aw ORS leh zing kha maw tah khan in i Eng nge kan kan mamawh ang zat zat kha i kan kan kan ei tur kha a awm a ni tih kha hria i la maw? A dawsa kha chu i eng nge a mum kha a ni ta ni maw? Nichin khan ka sawi loin ka hria a, a mum hi an sem tlat a, naupang kum no naupang thlaruk hnuai lamah chuan a phelin a ni ta ni, thlaruk chunglam kha chu a pumin maw? Tiang khanin ni sawmpali chhung ei tur kha a ni ta. Chuanin. Ei leh in chungchangah fimkhur tur, tui in chungchangah fimkhur tur maw, tui in that tur maw, mahni kha kan in hydrate tha tur a ni maw, hei hi chu a pawimawh hrim hrim a nih chu maw. Chuanin i eng nge a ni, kaw tha lo vei mi dang an awm chuan hei i tlema hei eng nge a ni, vei kha chu tlem in i ti hrang deuh ila a theih hram chuan maw. Tiang te pawh chu fimkhur fimkhur a tha ve a, maw? Umm. Naupang phei chu thil hi an inkai awl bawk sia. Aw, an inkai awl bawk sia. Toys an inkhalh tawm ringawtna atang ten natna te an inkai thei ta maw? Umm. Umm. Tin, aw, ORS leh Zinc a nia chuan in bakah hei naupang thenkhat te chu ORS in duh lo chak chi te an lo awm ta a ni. Khangah khanin hei coconut, fresh coconut tui te pawh hi a tha lutuk ta chuan in. Hei dawi kan tih ang te maw? tih ang te kha a tha ta. Aw. A ni le, tui thianghlim i tih ah khan hei in ah chhuan so kher kha a ni. Aw. Chhuan so dah daih maw? A thei chuan filter maw? Aw, mineral water kan tih hi hemi hi tah tui thianghlim tih ah khan a sawi thei em? A sawi thei tho a maw? Mahse hei hi thenkhat chuan maw i zirtu thenkhat chuan in a in eng nge ni? Hei tui khanin minerals kha a lo keng ta nih chu thil nge ni engti kan engti kan sawi kha micro micro nutrients kan ti dawn nge ning rawh micro minerals maw khatiang ang a lo ken a kha hetiang nasa taka an han treat hnu hian a in paih chhuak hnem lutuk a hi a ui awm zawk an ti.

silfai tur tih chung changah pawh khanin hei dangmi pawh inchhungah fate nei kan nia kan inzirtir thai teh kha. Naupang hi chuan zirtir theih mai a, i thute hi in awia a puitling zawk zawk a te hi ti tha phei lo hi kan lo ni thin zawk hian ka hria a tiraw kha lai te pawh kha puitling lang pawh kha kan chan kha a ngai hleng ka hria a tichuanin hemi piah lamah pawh hianin naupang doctor i nih ang a han zawhbelh duh che maw i. Mipui lam atanga zawhna a han awm a kha keimah hian min ka lo la ve ni chu maw, a tam chuang lo, hemi hi min han chhansak ve nghal la ka tia. Zun kawnga hnaiawm reh thei lo hi eng nge a chhan, engtia enkawl chi nge tih zawhna hi pakhat hi ka dawng a, hei min han chhansak la. Nia i. hei hi a common lutuk a maw? I OPD kan han thut te pawh hian in hei naupang khawsik te tlun bawrh bawrh te a then chu tlun lem lo maw? Taksana, luna luak maw? I tiang te an lo kal ta. Kan han test neuh neuh a ti khan in i a hma a nei lem lo te pawh kha ti khan in an zun ah khan in eng nge pass cells kan tia hnai kha maw? A rawn a lo awm leh teuh mai thin a. a then te chu thisen te pawh a lo awm ta. Khang kha i hei i tui in tam tawk te kan lo sawi fo a, tui in tam tui in that te maw? Khang kha naupang hi danna ran in naupang tui in tha duh deuh hi chu an tam lutuk lo thin a maw? I. An tui in that loh vang te pawh a ni thei a, ama rawh chu i lehkhabu ah te a in ziah dan chuan maw i kum khat hnuai lam an nih hi chuan hemi zun kawng tha lo an neih na chance hi an thisen atang a i an thisen atang a i a root a an thisen atang a eng nge infection lut a nih vang khan maw i kum khat hnuai lam a UTI Mipa leh hmeichhia naute ina an neih theihna chance hi chu a in equal a ni. Mahse, kum khat chung lamah tawh chuan mipa aiin hmeichhia hianin neih kan awlsak zawk a ni. A chhan chu kan taksa pian hmang, kan private parts maw ih, a inhnaih dan kha mi mawngkuat leh a inhnaih dan maw kha tiang ang avangte khan tihte a ni ta nih chu. Aw, aw, aw, tiangte chu a ni ta a. Maw? Tin, personal hygiene te pawh kha a pawimawh ve ang chu maw? Tiang te pawh khatiang ang te pawh nasa taka zirtir ngai te pawh hi kan la awm ve ta a maw? OPD level angah te pawh hian. Chuanin khatiang anga zun kawng problem nei nasa an nih chuan i a nih dan turah tak chuan vawi khat zun kawng tha lo an lo neih hian maw i ultrasound te MCU te kan tia, micturating cystourethrogram maw i test a awm a ni. Chu chu en a ngai ta tin mipa ah phei chuanin PUV kan tia posterior urethral valves an tia. Mahse kha kha chu hei enge vawi khat kha khatiang ang i en ngai deuh kha ka nei a, surgery ah te kha ka ri far daih a maw tia ang khanin i hei damdawi han hei kan hman hmuh avang hian dam vat vat kan duh thin avang hian thil tam tak kan tih duh hi kan ti thei lo thin a ni chu a dam lo lamah te tan pawh dam vat vat an lo duh ta a maw kha kha thil han test a han ti kikawi vel. Ih ai chuanin damdawi han ei vat vat a, han dam vat te kha kan lo duh thin ta nih chu ih mahse ka lo sawi thin a, naupang in a ih zawn kawng tha lote tiang te an han neih hianin ultrasound te han tih a, culture te han tih a khatia, vawi leh khata antibiotics han chawh nghal thlur lo va maw, hei an zun te a lo in chuan zun in damdawi te maw, chuan tui nehna pawleh in chi te te khan eng eng emaw kha a lo awm ta, khatiang nen te khan a then chu khan ti hram hram ve tho a, marawh chu ih a tam zawk ah chuan kan ti thei lo, ih a chhan chu. ih dam vat vat duhna avang te khan damdawi ih vat vat te an lo duh ta tin investigation va tih a kha tia va tih buangbar kha tam tak hi chuan in sum leh pai lama harsatna te kan lo nei ta a maw hun leh tha sen te kha kan lo hman kan lo thei lo ta kha vang khan in ih duh ang in investigate thui chu a har ve thin. Nia tuna mi pawh kha ih an fa kha ih mipa nia kum hnih a tia a maw ih tui a in tlem a dep nawi a ei nasa a ti a nia chu khami kha a ni ta. Nia naupang hi chu maw. I midang pawh hi ni ve tho ka ring a keini pawh kan ni tho a kan fate tui in in em hei kan tia kan suah sa kha kha in rawh tih te an ngai maw khatiang ang khan in i tui tui sik pangai tui plain water hi an in tha duh lo thin lutuk a maw chuvang chuan in hetiang UTI nei ho phei chu damdawi nan lo hruai hi chuan in hei enge tui nena tlem a han pulh thlum tui deuh hlek hlek tur ang chi teh hi maw a awm ve ta khang tiang te kha kan lo chawh a thin a aw nin duh nan ang chi kha a nih chuan nia a awm tu te leh nu leh pa te khan pawimawh ni chu tuna naupang chuan an mahni thu a thahnem ngai deuh a tui in vak vak thu kha awm si lo a khatiang kha chu an tam lo vang a ni tak chu. Chuanin heta zawhna pakhat ka dawn lehah hianin naupang hri tlang awmna awm so bawrh bawrh ah hian enge tha ang leh ei thei leh thei lo ang chi entir nan an hri tlang leh khawsik ah hian hnute hnelai an ni emaw ni lo emaw thei thur kan ei leh purun hring purun sen te maw khatiang ang purun hring ah pawh a huam vek tiang ei chi ei hi a pawi em an tia chuan an khua a ti sik thei em tih te an rawn zawh ta maw chu khang vel kha a ni. Hritlang leh awmna ah kha chuanin khatiang ang hei kan chawi ang maw? Kha kha chu a in relate vak dawn lo va. I a chhan chu hritlang leh awmna tih vel khatiang khawsik tih te kha chu natna hrik vang a lo awm kha a ni ta a, maw bacteria a ni emaw virus a ni emaw, maw virus kha a tam zawk kha a lo ni ta bawk sia maw. Chu chu ni ta, khatiang eng nge purun tih vel ang chi kha chu, aw kaih thei dawn lo a, purun te kha chuan lo ei thei lutuk a maw. Chuan a then te hi chuanin hei i ice cream a ei hianin i a rawn hri tlang nghal mai thin a te an ti ta. Hei mihring kha kan kan taksa chak zawng kan natna do thei zawng kha a inchen ta lo va maw a then te chu i enge. Thli tho a han awm hlek a, rawn pik nghal vek te an awm ta, hah chhiau nghal char char maw, hnam tir nghal char char ang te. Kha te kha chu hei allergic rhinitis te maw ih khatiang ang allergic problems te an lo neih vang te kha a ni thin ta nih chu. Mahse ih chaw leh chawhmeh chung changah te pawh hei ei huat nei chi te an lo awm ta ni maw, chumi kha mi ka ei chuan ka vual vek ang chi maw tiang te kha a lo ni ta. I khang kha chu thil hrana hrang a ni maw mahse i a in eng lo vak lo, inkaih ve vak lo. A ngaihnawm hle mai tichuanin keimahna ka ngai ka ngai pawimawh ve deuh pakhat chu maw hei zuk leh hmuam tihna inchhunga i naute maw nausen han titiang kumkhat hnuai lam te a bikin khatiang an neih khanin hei zuk leh hmuam ti te inchhungah an lo awm khanin natna an kai hma bik em tih lai te chuta kan fimkhurna tur te min han hrilh la. Teh reng mai nia, i hetiang hi ka ka tawng ve nual tawh a maw, Kulikawna ka awm hnu pawh hianin i naute pa zial heh deuh kha ania, maw an naute kha ala sensia i thla hnih nge mawni kha ania chuan awmpik, lutuk maw, hnute pawh hni tha thei lo, thaw tawp tawp mai maw a ni ta, ih kan zawt zel a ti khan in en pah khan eng nge in inchhung ah mei in chhem em, thing in tuah em, mei hawl in chhem em te ka tia chuan ih a mei in zu em te ka tia, oh a pa hian a zu thin a kha a ti ta ni chu maw kha ang tia ang te kha hei puitling te kha chuan in pawnah te hei ka tia ih Inzuk dawn chuan pawnah sawtah hla deuhah va zu ula, inzuk zawhah in kut hi sil fai ula, note in pawm dawn pawn in pawm dawn nia. A chhan chu i khatiang mei vap kha maw, no mei vap ni lo, khami mei mei khu i chemicals maw rawn chhuak a kha hei kan taksa ah te kan kut ah te khan, A lo tla a nih chu maw? Kan mit lawng a kan hmuh theih loh kha. Hetia boruak ah khan a kal ral ta vek lo a nih chu. Kha kha i no naupang kha tiang kha second hands maw kan ti ta a nih chu maw? Third hand tih ti thleng te pawh khan a awm ta a nih chu. Second hands maw kan ti ang te kha, khang te ang kha hei naute kan lo pawm a kan kut ten lo khel a ni maw? Kha te ang ah te khanin khami mei an zuk a, a a thil tha lo chemical kan kut a lo tla kha i an lo liak ang an lo ei khan i hriat reng i, Anmahni a thawk lama harsatna te maw an lo nei phah thei atin a khurim hrim hrim a kha maw? Chutiang ang zel chuan i thenkhat chu inchhungah zawh te leh ui te ui te kan lo nei ta maw? Khang ti ang haw em em chi te pawh an lo awm zel ta a nih chu maw? Aw nia ngai lutuk a chhan chu I kan taksa i ina a chak zawng te lo inang lo ta, a then te chu chu ka sawi tawh ang khan pawn hle tho a chhuah hlek a, hri tlang pik nghal vek chi te an lo awm ta, a then chu thaw rawn hah nghal tawp tawp chi te maw hei zawh te eng nge ni leh ran te an nei a i an hmul leng vel maw i. Eng nge khatiang atanga thawr thaw hah thaw tawp tawp chi te an lo awm ta a chuvah chuan i fimkhurna tur chu tam ve mai. Nia puiting mahni a in enkawl thei vek ai kha chuan no no sen te naupang te kha chu mahnia la in enkawl thei lo leh mahni tana tha leh tha lo tur pawh la hre lo kha an ni a. Khatiang awmna ah kha chuan puitling te kha chu an fimkhur leh zual hle tur ni khan a lang a insawi hmang khan. A chang phei hi chuanin. i lo tim na hi ka nei ve thin nih chu i hei a then chuan sahdah ten han hmuam a an han paih leh an han kawm chhuak pawk an kut sil fai lova no naute biang an han chul te maw a enge an hmu a ten an han fawp dawk dawk ang chi te hi kan inah chuan naute chu kan kawl miah lo mahse hei mi nau lawm chi ang hi ka ni ta ka lo tim thei dup a nih chu khatia ang chi te kha fimkhur hi a lo ngai hle dawn in ka hria a meizial hei a then phei chuan meizial te pawh naupang te. Fiang thu anga han fawh der tir maw, han zut tir der tir ang chi te hi tih lo tawp tur ni ang ka lo hre ve thin a. Ka sawi a chang khanin puitling te pawh an zuk leh hmam tih te pawh in zirna tur kan ngah hle mai tawh a. Khami khami etiquette a kha maw? Sawta va mei va zuk a kut han sil fai phawt khan maw? Thawmhnaw ah te pawh nam rum rum zel hi e maw sam ah te nam rum rum zel hi kha kha a ni ta. Fimkhur na tur hi tam. Nia i sawi eng a chang te pawn zuk leh hmam tih te pawn. Puitling zawk ten an chim theilo a nih pawn an fim phur phah nan te pawh khan naupang nei ah chuan lo hmang chilh a, a duam dawn hleng ka hria a tichuan in ti timi inkawmna hun tha tak min pe kan lawm em em a, hemi stop diarrhea chung chang bik ah leh tin naupang doctor i nih ang pawh a i naupang tan a hriat tur hmaw a naupang enkawl tu te nu leh pa tan na khati ang hria tur chi kha ka zawh bak che i ngaih pawimawh zual ang kha min han hrilh a chuan kan hun kan duh tawh dawn nia. I Stop Diarrhea campaign chungchanga inkawm te kan ni na laia maw i a theme leh khami eng nge a thuken ti mai ang maw kha kha kan han i sawi leh zawr zawr ang a maw i naupangin kawthalo a nei vel e ORS leh tuiril lam ang lam chi maw a tam thei ang ber pek kha a pawimawh em em a ni kan tih tawh kha maw chuan chu bakah chuanin zinc ni sawmpali chhung ei tur kha maw a lo ni ta bawk a chuanin i Eng nge ni? Hnute hne lai an lo nih a nih pawhin hnute leh mamawh nu hnute a nih a maw? A hma aia tam sauh a hnek tir kha a tul a ni maw? Dehydration ve nan maw? A pawimawh em em a. Chuanin i tui thianghlim maw? I a kar lakah pawh tui thianghlim kan intir tur kan intir zung zung tur a ni a. Tin, naupang ek kan han senghawi kan han tih kan han paihna lamah pawh khan kan fimkhur a ngai maw? I. Thil hrim hrim kha khatiang ang taksa atanga thil chhuak hrim hrima kha chu a biomedical biomedical waste a ni a ni ta ni maw timi ang i kha kha kan paih danah pawh fimkhur takin i kan paih tur a ni a. Tin, nu ina naute chaw a siam dawnte pawhin chaw a hrai dawnte pawhin i. A ek tih a luak tih a la hmain a lo tih a hma lawkin a lo khawih thei maw? Fai takin a kut kha nu in ei tur siamtu khan a kut kha a sil nih a sil ngei ngei tur a ni maw? Tin naupang leh naute ei tur a siamna hmanrua te pawh a thianghlim in a tha tur a ni. Hei tunlai ah phei chuan hnute lem hnete kan lo tam tawh em em ta nu hi hnut hnute tui nei lo maw? Kan tam lutuk ka kei pawh hi ka ni ve tho a ni maw? Feeding feeding bottle nen hnute lem nen thak kan ti ve vek a ni. Kha ngah phei te kha chuanin hei khatiang nu hnute hnelo hnute lem ring te phei chu bottle atang te pawhin kawtha lo kaina chance a lo tam em em mai a maw. Kha ngah khanin hei sterilizer te a lo awm a hnute bur ur faina ur thianghlimna khatiang ang te kha chu kan lo nei thei lo a nih pawhin zing leh tlai ah tal hi chuan a tlem ber ah maw i naute hnute bur a hnute kan hnek tir chuan an hnute bur kha chhum sau ila maw natna hrik that tu a ni maw kha kha a pawimawh ta lut tuk a i Kaw tha lo, kaw tha lo an neih lai emaw neih loh lai pawh ni sela, hnute lem hnih an nih chuan an hnute bur chhum thianghlim kha pawimawh tawp a ni maw? I biak rawn duh an neih chuan an bialtu health worker emaw health and wellness officer maw a nih loh pawhin Asha te maw an birawn thei ang a, i anni khanin kaw tha lo, danger sign, entir nan hei thil kan hriat thiam dan chin a lo inang lo ta ni maw? Tah khanin. nu leh pa te leh naupang enkawl-tu te khanin an fa te emaw, an tu te emaw kaw tha lo vei lai mek kha i eng nge an lo, an lo enkawl thiam lo viau ve thei ni maw? Khangah khanin kaw tha lo an awm a nih chuanin i an bialtu a hra te emaw health worker te kha lo biak pawh na chang hre thin si, an ni khanin in lama enkawl chi nge an nih a damdawi in a hruai chi tih te maw kha kha ruahmanna te kha an lo siampui zung zung thei dawn a ni maw? Chuanin umm. ORS ka sawi tawh ang khanin i in lama kan call te Asha ten min rawn sem te pawh kha kan lo hmang zo tawh theih a, i health worker te hnenah sub center ah te kan mamawh ang zat kha lak tur a thlawnin a awm reng a ni tih kha kan hriat a ngai a, tun kan campaign den chhen hian chu chu uar deuh in sawi ka duh a mawm chuan chu bakah chuanin ngaihmawh zawng pahnih khat kan sawi leh lawk ang a hei i e. OPD ah te kan han thut hianin hei chi hrang hrang natna te an lo kal ta a, chung zingah chuanin pawimawh deuh pakhat chu maw ih naupang khawsik leh vual maw fever with rash kan tia khawsik leh vual kha kha khawsik leh vual zawng zawng hi a sentu ta te kan lo ti mai thin ta a ni kha kha a ni vek lo va, khawsik leh vual thlentu tam tak te zingah khan sentut kha pakhat ve mai chauh kha a ni ta a ni maw typhoid te rannung seh natna scrub typhus te dengue te, Khatiang vang te pawn kan lo vual thei, kan lo bawlh thei nih chu maw? Chu lo a dang tam tak kha a lo awm ta a. Chu chu i mipui hriata zau zawka hriat theih, hriattir ka duh chu i kan fate, kan tute, kan thenawmte, kan hmelhriatte hrim hrim, i naute maw, i naupang khawsik leh vual nei an awm hrim hrim chuan damdawi inah hian lo hruai se i. Sentut, measles, a nih emaw ni lo ve maw? Vitamin A lo ei rawh se maw? Sub centre ah pawh an kawl anga vitamin A lo ei se la, chuan zinc te pawh kan pe ang maw? I hei hi a pawimawh em em na chhan chu sentut te rubella te lo awm ta ni maw? Rubella te phei chu rual ban lohna te a lo thleng thei a, bengchhetna te maw? Kha kha i hei who hian a ngai pawimawh lutuk a, i tunah hei Kulikawn damdawi inah hianin uar takin i kan kalpui a, maw hei a hma tang pawhin sorkar damdawi in dang zawng zawngah pawh an kalpui vek ang, mahse hengin mi kan la aware tawk loh avang hian sawi tel ka duh a maw, mahni in lama hei saisiak te vel nena lo ti liam ve mai mai hi kan tam ve lutuk a, i kha kha tih loh ture chu ka ka ka ti chuang hauh lo a, amaherawhchu i. Khami sentut te kha an lo nih nge ni lo kha kan sawi thei lo. Khami sawi thei tur chuan test a ngai a ni. Chu chu ih virus test na hi kan ramah kan kan ti thei si lo avang khan ih eng nge Gauhati-ah te an thawn thin a maw thlawh na in hei vur bawm ah te uluk tawk in kan pek ta. A test na man leh a thlawh na a thawn na man zawng zawng phei chu cheng sing hnih sing thum chho daih a ni ta ni. Kha kha damlo ten engmah an chawi a ngai lo va, a thlawn vek in a nia. Damlo tena an lo thawh ve tur zawng chu thisen lak leh. Note, Thisen laktir leh hei swap hei eng nge hrok vel te kan va hawl na ang kha kha te ang kha ni mai a, chuanin damdawi kan pe bawk a maw? Chuan a then te chu measles an lo nia a then te chu rubella te an lo nia ti khanin i sentut dik tak sentut te an lo nih tak zet phei chuan sentut an vei hnu ah phei kha chuan an taksa te natna do theihna te a lo chak lo a, kawchhalo ten a lo tlak buak duh em em a, pneumonia ten a lo tlak buak duh em em a ni maw? Kha vang khan zinc ilo vitamin A te kha a neih kha alo pawimawh em em ta a nih chu maw. Chu chu i khawsik leh vual nei hrim hrim an awm chuan inah ngawihbo pui mai mai tur a nilo tih kha ka sawi duh a ni maw. I thil eng nge ni awlsam te a tha leh mai tura kan rin i kan kan lo uluk si loh avang hianin thihna a thleng thei a ni tih hi hriat tur a nia. I hmanni la rei vak lovah te pawh khanin naupang pakhat kum khat mi vel maw. Kan area ah tho i tangsiah vangin a thi ringawt a nih chu maw? Khangte pawh kha a tangsiah natna vang ngau ngau a thi pawh a ni lo a, a tangsiah natna khami a bawl nasa tawh lutuk maw? A kawchhung a shock ah te khan ti khan a bawl eng lo vek ta a ni. Khami vanga thil ei thei si lo, thil tui in thei bawk si lo, hnute hne thei bawk si lo kha a dehydrate lutuk a, a thih phah tawp a nih chu. Chuvang chuanin awlsam taka enkawl a dam leh mai tur kha. I kan hriat thiam tawk loh avang te, dehydration, I na taksa I thihna a thlen theih te I kan hriat thiam tawk loh avang khan in thihna lo thleng thin a, chuvang chuan in damdawi in I hnai ber maw, damdawi in pui tak kan thleng thei loh a nih pawn, sub center a awm a, khang ah khan in tlan vat mai tur a ni. A beng var thlak hle mai Pikim hi hun tha tak min pek an lawm em em a, Heart to Heart with Sia Sang te ah hi hun nei lo takin OPD thut zawh vel i rawn phei vang vang Kulikawn atangin kan lawm em em a, chuan kan partner te kan thawhpui Khiangte Kapul Skin Care atangin thil pek an rawn thawn che a, ka lo hlan ang che aw. Kan Khiangtepui Khiangte i ni ve, kan Khiangtepui kan Khiangtepui kha a pawimawh ka va han lawm tak, ka va han lawm tak, ka lawm e, hun tha min pek an lawm. nuam lutuk e. Aw ale. Ka tih zawng kha tun tum heart to heart with Sia Sang teia kan hun hman theih chu a ni a, thlirtu ten in lo hlawkpui ngei kan beisei a ni. He show hi in lo thlir zel dawn nia Heritage Lounge Falkland atangin hun hman vang vek ule.